Report don tok say Iran nuclear programme really suffer well for di recent attack wey fit take years to recover, and Israel don arrest one young man wey dem accuse say e dey work for Iran. Na small for today tori be dat and na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enter di gist proper.

In fact, e dey act like say e no even send nuclear talk with Iran again, as far as e dey concerned, the thing don scatter. Talks between US and Iran go soon start next week but wahala fit still show. Trump main negotiator Steve Witkoff still dey repeat say America no go shift from their stand, zero uranium enrichment. That one na condition wey Israel add sharp sharp to make Iran no gree. If dat condition still dey, pipo wey wan war fit use am as excuse to start anoda wahala again. One former us State Department man, Alan Eyre, don tok say Trump dey rush go dey shout say Iran nuclear programme don finish but e no get clear proof to back am. For interview, Eyre wey dey work wit Middle East Institute now tok say di Israel ceasefire no go last. If us and Iran start to tok, Israel fit launch fresh attack again. E say Iran no go gree to Donald Trump kind stronghead demands wey be like say dem wan force dem surrender. According to am, nuclear peace deal no be something wey person dey rush, e dey take years, no be just few months. I also warn say Iran fit use nuclear power as new way to protect demselves after US-Israel strike. One twenty two year old student wey im name na Bashar Hassan Qasim Musa from Deir al-Assad for northern Israel don dey face indictment as dem accuse am say e dey do job for Iranian intelligence, according to reports. Shin Bet and police say dem arrest am earlier dis month afta e drop rude spikes for major road inside Be'er Sheva and try target one public figure sheinbaum neva still tok who di target be but dem believe say musa dey take orders from iran afta trump pressure help to stop di fight between israel and iran pipo don begin ask if e fit also force prime minister netanyahu to end di war for gaza Myra Vdunzin, one senior analyst from international crisis group tell reporters say if Trump really wan stop di Gaza war, e fit do am. But for now, she say Trump just dey allow Israel do anything dem like, us still dey supply dem weapons and no dey hold dem accountable. She talk say unless Trump get wetin go affect im own direct interest, e no go interfere for di Gaza situation. For now, e just dey give Israel full freedom. Even though Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu gain small support from pipo afta di Iran attack, analyst Rami Khouri from American University of Beirut say e no mean say Netanyahu fit just ignore im cabinet hardliners wey dey press am to continue heavy military wahala for Gaza. Kouri tok say even wit di boost from Iran mata, Netanyahu still dey walk on tight rope because many of di hawks like finance minister Bezalel Smotrich dey push make Israel go full force to punish Hamas and rescue hostages. Kouri still add say despite di noise, Israel neva really achieve any major war goal no be for gaza no be for west bank and not even for iran un human rights office for palestine don accuse israeli authorities say dem dey fast-track plan to move plenty palestinians comot from dia homes for west bank including east jerusalem according to un Israeli civil administration don give order make dem reject all building and planning requests from Palestinians for Masafer Yatta, say na army training ground dem wan use di area for. UN tok say since some months now, Israel don increase demolition of Palestinian houses, arrest pipo anyhow, beat human rights defenders and block road movement just to push Palestinians comot for dia land. Whereas Israeli settlers wey no dey face eviction, dem dey attack and disturb Palestinians every day, even old pipo, women and pikin, to make dem run leave di area. At least one thousand two hundred Palestinians fit soon face dis forceful relocation, wey UN say na war crime and possibly crime against humanity. israel national security minister itamar bengvir don tok again say make dem stop evri humanitarian aid wey dey enta gaza according to am say aid dey enta na complete disgrace di farright minister tok for post wey e drop for x say e bin warn dem bifor and na only am vote against aid one and a half months ago becos e believe say na di aid dey help hamas survive but im chief claim say hamas dey control food and goods wey dey enta gaza and e believe say if dem stop di aid completely victory go come faster. Now e say e go tell prime minister make dem vote again for cabinet meeting on weda aid go still enta gaza or not. Us Senator Bernie Sanders don praise New York City mayoral candidate Zohran Mamdani say di guy win im primary because e stand gidigba for wetin im believe even for hot topic like Palestine. For im write-up, Sanders tok say Mamdani no run from di serious mata wey dey worry plenty Americans, like us support for netanyahu wey dey lead israeli goment wey dey wipe gaza and starve children sanders tok say madani sabi say antisemitism na evil tin but to tok against wicked policies no mean say pesin hate jews if madani win for november e go be di first muslim american wey go lead new york di biggest and richest city for us North Korea don open new beach resort for Wonsan Kalmar wey dey east coast and dem hope say e go help bring more tourists and money enter di country, according to state media. E go open for local pipo from 1st July, six years afta e suppose don ready. but nobody sabi wen foreign tourists go fit enta. Na for Wonsan Kim Jong-un grow up and di place dey full wit big men wey get private villas, Kim don try turn di area to tourist area bifor bifor. Kim don try turn di area to tourist zone bifor bifor, na missile testing ground dem dey do dia. Di new resort stretch reach four kilometres beach. and dem claim say e fit carry 20000 pipo e get hotels shops water parks and restaurants but reports say nobody fit confam weda na true north korea dey under plenti international sanctions becos of dia nuclear wahala di kontri poor well as many money dey go into military and monuments wey dey praise kim and im family. Some experts believe say di new resort na for North Korea to make small foreign money, but for now, na mainly Russian and Chinese pipo dey enta. Tourism stop since Covid nineteen for twenty twenty and dem just start to open small for twenty twenty three. Some foreign tourists from UK, Germany, France and Australia enta for February twenty twenty four, but North Korea sharply block di road again afta weeks without explanation. Tour experts say di Wonsan Beach no go really catch Western tourists like dat, dem believe say pipo still prefer see Pyongyang, di DMZ and old Communist sites, but some pipo still dey curious about to visit unique places like North Korea. For one big warehouse for East Thailand, Titi pass shoulder sha sha um and her ministry team dey search through old phones, circuit boards and computer scraps and computer craps, dem dey check am because di company no get licence to handle electronic e-waste. She tok say many unlicensed recycling companies don dey open for rural areas and dem dey process dis e-waste illegally and dey pollute di environment. Even though Thailand ban e-waste imports for twenty twenty, wahala still dey go. Before, China dey collect most of di world's e-waste, but afta dem ban am for twenty eighteen, plenty of dat rubbish begin land for Thailand. Environmental group Earth Thailand tok say e-waste don increase from three thousand tonnes to over sixty thousand tonnes per year since den. Most of di waste come from US and Europe, wia pipo dey change phones and electronics steady. Some of di e-waste dey enta Thailand wit fake label like used electronics for resale, but wen e reach, dem go break am and burn am to collect copper, gold and oda valuable materials. Dis smelting process dey release dangerous chemicals like lead and mercury enta di air and ground wey dey bad for health but good for profit. Now Thailand dey battle serious pollution from di gadgets wey pipo don. And di last one for today, news media don discover say some ticket touts for us dey hire pipo from places like Pakistan and India to help dem buy plenty tickets for big concerts like Taylor Swift and Oasis. Di plan na to buy quick den resell for online at higher price. One undercover reporter meet one tout boss for Pakistan wey brag say, im pipo secure ova three hundred coldplay and many oasis tickets dem call dis pipo ticket pullers dem use illegal software and fake names to beat queue online for taylor swift show di touts buy hundreds of tickets and fans wey dey wait for hours online still no fit get Later, tickets dey appear for resale sites like Viagogo for as high as £6,000, about forty times di original price.